Eno mata m'adwo yɛma wakɔ aba bio. Ɛm sɛ naano no yɛdi nkɔmmɔ faa Israel ha a wobaeɛ no sɛnea wosi ho banbɔ si fa ma wokyerɛɛ w'adwene. Na ɛnɛ da yi no yɛpɛ sɛ wonkyerɛ w'adwene so mfa banbɔ sɛnea wosi hu no wɔ wo kurom Ghana, sɛnea wosi hu banbɔ wɔ hɔ. Ah, yo, meda ase. Nokware Nyame anim, asɛm nokware da hɔ a, ɛyɛ sɛ yɛka. Yɛn nokware a yɛnka no wɔ yɛn kuro mu no nti no, ama nneɛma bebree atɔ sin. Na meka nokware sɛ yɛn kuro mu bammɔ no, ɛnkɔ yie. Deɛ nti a ɛnkɔ yie ne sɛ, eh, obi wɔ hɔ a, ne ka ne kɔn dɔ sɛ ɔbɛyɛ adwuma no. Nanso nnipa no a wɔhyɛ no ase no, ɔno mma kwan. Enti ama yɛn bammɔ no atɔ sin. Na anka yɛn kurom deɛ, yɛn sogyafoɔ ne yɛn apolisifoɔ deɛ, ɛnneɛ me salute wɔn. Anka wɔn nni wɔn adwuma. Na mmom nnipa bi abɛyɛ nnipa bɔnefoɔ ahyehyɛ wɔn mu a wɔn deɛ, ɛnyɛ agyapadeɛ ne ban na ɛrebɔ, na mmom wɔrebɔ sika a ɛbɛba wɔn nkyɛn no, ɛno na wɔrebɔ ho ban. Ɛne ɛse yɛbɛku wo, obi bɛku wo na ɔbɛnya sika firi no a, ɛmfa ne ho. Nti yɛ kurom ban bɔne deɛ, ɛnkɔ yie koraa. Na se nka Onyame boa yɛn na nka yɛ kurom abanbɔfoɔ no, ɛmu 50 percent koraa tumi di nokware a, Nka yɛ kuro no nka ɛbɛyɛ krabɛhwɛ. No matter wo se yɛ kurom ban bɔ no nkɔ yie papa nti no wo bɛ kyere mu sɛn. Ok deɛ nkɔ yie ne sɛ ɛɛ nipa no ɛbɔ ban no ankasa no me nyɛ madwen nyɛ me sɛ yɛ fa wɔn koraa no a yɛ kɔ yɛ nhwehwɛ mu wɔn akyi deɛ wayɛ pɛn sɛ ɔyɛ nipa bɔne foɔ sɛ ɔyɛ nipa papa ɛno ara se yɛ afa wɔn. Yɛ afei nso so no, yɛnhwehwɛ wɔn adwene mu. Me, me, saa na megye di. Yɛnhwehwɛ wɔn adwene mu. Ehu sɛ obi wɔ hɔ koraa a, na ebia n'adwene no ɛnyɛ papa. Sɛ wote deɛ mɛka no ase, obi wɔ hɔ koraa n'adwene ɛnyɛ papa. Ɛfiri sɛ sɛdeɛ, deɛ nti ama meka saa ne sɛ, ɛkyerɛ obisa me a, mɛkyerɛ wɔn deɛ ebinom yɛ a, nti meka sɛ ebinom adwene nyɛ papa no. Ɛnneɛ kyerɛ yɛn mu a. Ɔkyere nnipa. Anaase sogyani a wunim mmara yɛatete wo na wokɔkyere bi pɛ a, ebi tumi sɔ sɛdeɛ ebi barimaa mu posa anaase ɔbaa basia koraa yɛtumi bɔ no ma no hwe fam. Enti sɛ onipa saa no, ɛme sɛ n'adwene mu no ebia biribi wɔ mu. Enti saa nneɛma no nyinaa anka ɔnhwehwɛ, efisɛ bammɔ yɛ adeɛ a ɛho hia, ɛno na ɛkita ɔman. Enti nka ɛwɔ se wobɛyɛ saa adwuma no a yɛahwɛ w'ani ne yɛahwɛ w'adwene mu na yɛahwɛ wo nkyi, baabi a wofiri, deɛ ɔkɔɔ sukuu, sɛ ɔkɔɔ sukuu, sɛ wankɔ sukuu da, kuro a wofiri mu, abrabɔ a wabɔ. Ɛna yɛbɛhunu sɛ onipa wei, ebia obi yɛ korɔmfoɔ, waba bɛwura adwuma yi mu. Enti seesei nso yɛka se yɛrekɔkyere akorɔmfoɔ wɔ ha a, nnipa no bɛkɔ akɔka akyerɛ wɔn sɛ, Ɛ, monnwane o, nnɛ nnɛ yɛrebɛkyere mo. Anaase sɛ nnɛ, sɛ ɔte sɛ. Bammɔfoɔ no rekɔ baabi akɔyɛ adwuma a, ɔno bɛdi kan ayɛ dɛn? Akɔka akyerɛ wo. Ɛfiri sɛ kurom ha no, mesan mede kurom ha deɛ abɛhyɛ mu. Sɛ yɛn mma yi koraa a yɛawo wɔn ha no, wɔn rekɔ sogya a, wo a woabɔ bra bɔne wɔ sukuu mu, wo a wodi nsɛm fo wɔ sukuu mu koraa no, ɛno koraa yɛ, ayɛ sɛ national service no, yɛmfa wo. Na yɛamfa wo nso so a ma woankɔ a, w'abrabɔ bɛyɛ dɛn? Wo, nneɛma bebree wɔ hɔ a wonnya kwan nkɔhyɛ mu. Nti obiara so ɛbaa no saa nti obiara tea ne ba wɔ ha sɛ ɔnkɔyɛ basabasa na sɛ ɔbɛnya kwan na wakɔ wakɔ akɔ wakɔ wakɔyɛ wakɔsom wɔ man no mfeɛ mmiɛnsa ne mfeɛ mmienu no na wɔn nso yɛagye n'atum wahu nti obiara pɛ sɛ ne ba bɛyɛ deɛ bɛbɔ brapa na me ne san de waba biem sɛ Ghana no yɛnhwehwɛ nipa akyi Sɛ yade a seesei no yɛhwehwɛ bi pa akyi a, nka ɔbaatan biara sɔ de ɔbɛbɔ mpayeɛ akasa akyerɛ ne ba sɛ, Mepaakyɛ wo o, nkɔyɛ bɔne, mepaakyɛ wo o, nti na ɛyɛ nteteɛ firi ahyɛaseɛ no, ɛfiri sɛ wo ba kɔyɛ ɔkɔyɛ bɔne a, adwuma bi wɔ hɔ a yɛmfa no, ɛ, bank adwuma yɛmfa wo, ɛnneɛ wobɛdi baadee baadee saa. Enti obiara bɔ mpaeɛ sɛ ne ba nkɔyɛ dɛn? Nkɔyɛ bɔne wɔ sukuu mu anaase abɔnten anaa biribiara nkɔnya eh, dimmɔne bi wɔ n'abɔdin nkrataa ho. Enti no nso so boa. Eh, Ghana eh, bammɔ no ne ɛha no, deɛ nsonsonoeɛ wɔ mu ne sɛ ɛha no, wo mma a wobɛwo wɔn no nyinaa ka bammɔ no ho bi. Ɛfiri sɛ wokɔdi bɔne a, wo ID card a yɛyɛ te sɛ Ghana no, wo mma nyinaa din wɔ so. Eti sɛ wokɔdi bɔne a, woagu mma no anim ase. Ghana so so no, ɛnte saa. Obi tumi di bɔne koraa a, yɛnhu no. Na Ghana polisifoɔ no ne sogyafoɔ no, nokware Nyame anim, sɛ wɔka sɛ yɛreyɛ adwuma deɛ a, wɔnim adwuma yɛ papapapapa. Nka ɛne ha deɛ bɛyɛ pɛ. Na ebinom ama sika di wɔn anim. Sɛ polisini kogyina kwan ho a na ɔregyegye sika. Ɛno ɛyɛ saa no a obuo obuo biara nni mu kyerɛ sɛ ya yɛama adwuma no atɔ pe. First no na ɛnte saa. Na nka Ghana polisi sɛ ɔbɛyɛ adwuma a ɛka ne ha deɛ no yɛ pɛ. Na wɔn ama sika di wɔn anim. Ɛna afei nso no ɛsiane sɛ yɛrefa wɔn no a menyɛ sure sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu sɛdeɛ mereka yi. Nti ebia wɔ nipa ko no ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ dedaw. Waba bɛwura mu. Na obi a ɔyɛ korɔmfoɔ no aba abɛwura polisi mu. Ɛdeɛn na ɔbɛyɛ? Tɛm biara nso obi bɛyɛ complain ma no koraa a, ɔpɛ sɛ ɔbɛkɔgye sika fa baabi. Na wɔn no ayi baako a wɔde yɛ ne sɛ, ɔkɔgye sika no a me ankasa m'ani hu anaasɛ ɔgye biribi anaasɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔdi asɛm no ma no no, ɔbɛyɛ wo baako no sɛ kɔ, ɔkyena no aba. adekyeɛ ne waba. Enti seesei no, ɛwɔ se mmra na deɛ yɛreka yi nyinaa no nso no, mmra no mu yɛ mmerɛ wɔ Ghana dodo. Bammɔ no nso nkɔ yie papa no, ɛfa kɛseɛ, polisifoɔ no bi ayiyi wɔn yam se kɔn bɛyɛ adwuma, na mmom no polisini papa no reyɛ adwuma no a wakɔkyere obi a ɔpɛ sɛ ɔde no bɛfa mmara kwan so no, na ɔhene bi, ɔsɔfoɔ bi, mmarahyɛbadwani bi, adwuma bank manager bi, obi a ɔwɔ animuonyam, ɔkyeame bi na watutu ne ne watu ne ntoma de ɔbɛhyɛ kootu ahyɛ kootu na waba ɔsɛ mede hyia ni munyaa no na polisi no nso ɔno no ɔyɛ deɛ ɛɛ ebi didi bi akyi na ɛsɛ ɔmɛ nipa no kɔ nyɛ saa ɔno yɛbɛfa ne ho tan ɛna Sɛ yɛfa ne ho tan nso so a, hwan na ɔrekɔka kyerɛ no? Ɔkyena nko, ɔreyɛ adwuma koraa wɔ ha. Ebia panin no a otutuu ne mpaboa mu baa yɛn no, ebia onim polisifoɔ mpanimfoɔ no a ɛwɔ soro no, na wakɔka kyerɛ no sɛ, W'akwadaa wei, da no wɔ yɛɛ sei, enti monyi no mfiri hɔ. Wobɛhu ne yɛayi no afiri hɔ ama no akɔtena baabi koraa, ebi koraa sɛ ɔne post a ɛsɛ ɔnya no, yɛmfa mma no. Enti no, saa nneɛma wei no nyinaa na ɛtwe. Apolisifoɔ no bi adwuma ayɛ dɛn ɛsan nti kɛ nɛ polisifoɔ no deɛ bi ayi wɔn kuma mu ɛha sɛ obi nkɔgyina kwan ho nyɛ sika ɛha polisini kye wo a wakye wo bia meka sɛ me deɛ mehwɛ a polisifoɔ a ɛbɛfa wɔn bebree no ho nhia na mmom adwuma pa ɛne akadeɛ nso so a yɛde bɛma wɔn wɔn ayɛ adwuma sɛ biribi si a cars yɛde bɛfɛ fam ɛwɔ hɔ. Deɛ yɛde bɛfa nsuo so, ɛwɔ hɔ. Helicopter a yɛde bɛfa ewiem, ɛno koraa na ɔyɛ nipa baako pɛ bi na yɛsi wɔ ɔba bɛwura kurom ha o. Na wɔn bɛnam so ara sɛ ɛyɛ nɔkwade a wɔn bɛkyi nipa no. Wɔn bɛyɛ ara sɛ yɛbɛnya no. Obi nkɔ nkɔgye sika na wɔ wɔn ka sɛ mede wo kɔ akɔtɛ. Dabi dabi dabi dabi dabi. Nti yɛn no hɔ no, ɛwɔ sɛ yɛn so yɛnya kadeɛ. Ɛna ɛha no soso no. Yɛ a na meka sɛ yɛ a na tebea ɔnsan akɔ nteteyɛ mu. Wahu? Enti yɛ hɔ no nso ɛsɛ sɛ yɛnya akadeɛ a yɛn nso so no yɛde bɛyɛ adwuma ɛfiri sɛ Ghana koraa wafrɛ polisini anaa wakɔyɛ kɔmputerɛ polisini anaa sɛ wafrɛ banbɔni biaa wɔse menni kaa wo frɛ no a wɔse wankasa faa kaa bra nanso onipa ko no yɛ ohiani a ɔbɛyɛ deɛ na ɔbɛkɔ han kaa yɛn nso banbɔ no ɛwɔ hɔ se wɔn bɛbɔ agyapadeɛ so ne nnipa ho ban. Enti saa ɛnyɛ me na ɛsɛ me fa kaa, ɛha wo nkɔ frɛ police ma ɔnka nkyerɛ wo sɛ fa kaa bra anaa sɛ ma me sika ne yɛnkɔ fa kaa. Enti no ɛha ɛ akadeɛ no akadeɛ no soso no koraa ɛnyɛ te sɛ tuo anaa kaa nko ara o, yɛ ma wɔn no wɔn ankasa soso abrabɔ mu no soso no ɛkɔ yie ma wɔn. ɛkɔ yie nti akadeɛ no nnyina deɛ wɔn bɛyɛ adwuma akɔ ara kɔ. Ɛwɔ se yɛn nso yɛ kurom polisifoɔ anaase sogyafoɔ anaase bɛn, ɛyɛ se wɔn wɔn di yie, ɛyɛ se wɔn ma wɔn akadeɛ papa, deɛ wɔn de bɛyɛ adwuma, wɔn ankasa nso so asetena mu. Nti wei nyinaa ka ho no a ɛbɛma yɛn nso yɛ banbɔ no adi mu. Ɛfiri sɛ me. Bɔ ɔno ka kyerɛ wo sɛ kɔfa kaa bra anaa ma me sika nkɔfa kaa. Ebi koraa sika a wɔde bɛma no ɛbɛboro so. Ɛno nso so na ɛyɛ kɛtɛahyehyɛ. Sɛdeɛ mehuu no no, kurom ha no, abanbɔfoɔ a ɛwɔ ha no, menka Policefoɔ mpo sɛ banbɔfoɔ nyinaa, wɔn nyinaa yɛ adwuma. Banbɔfoɔ nyinaa, ɛfa sɛ migration, ɛɛ. Sogya, police, ɛɛ custom, obiara bɔ ban. Even koraa ayi streetfoɔ koraa a wɔn nkurɔfoɔ afa wɔn private koraa, wɔn nyinaa bɔ ban papa. Na wobɛtumi abɔ ban papa nso so a, ɛwɔ sɛ wonya akadeɛ. Ɛha sɛ bɔne bi kɔ so a, wobɛhunu sɛ helicopter nam wiem na cars nam fam na helicopter soso so nam soro na yɛrehwehwɛ nnipa kɔn. Nokorɛ ɛnyɛ bɔne kɛseɛ bie o. Ɛha no, mebaa kurom ha no, sɛdeɛ wɔn yi wɔn yam bɔ ban no, Kurom ha no sɛ kɛ nɛ deɛ biribiaa ɛsi a apart from wɔn ntɔkwa a wɔn koko wo kuro kɛ biribiaa si a ɛnɛ deɛ radio ne internet so nti biribiaa yɛte kurom ha moate sɛ obi eh akɔ bɔ korɔ no kakraka bi ɛnyɛ asɛm ketekete ebi wɔ hɔ a ebi wɔ hɔ koraa ne ɛsɛ ebi a obi awura mu ba ɛha ebi a onya bɔne a obedi ɛno na abɛhunu sɛ helicopter ne nneɛma nneɛma nenanenam soro na wɔn no hwehwɛ yes di sɛ wɔn nim sɛ onipa no nti na meka sɛ haban bɔ no wɔ bɛwura mu a ebi obetumi adi yɛ mu nti wɔn nso bɛhwehwɛ hu sɛ ebi a ɛnyɛ nokware anaasɛ baabi yɛ nipa no akɔhyɛ ɛbɛkyɛ nti sɛ wonya ɛbanbɔ no ho nneɛma a nti ghana no sɛ yɛnya banbɔ ho nneɛma a ɛmese nkɛ no nso bɛboa ɛfiri sɛ ɛnɛ koraa ɛnɛ anaasɛm te yɛ se polisifo akɔkye no obi wɔde hankɔp da ne nsa, wadwane. Ɛyɛ se muhuu sɛ, anaase seesei no soso no, ɛha no, yɛ a na wɔn sa kɔ tireni tɛm biara, yɛ a na wɔn kɔ tireni, yɛ a na wɔn kɔ tireni. Yoo, me deɛ m'adwene ne sɛ deɛ nti a yɛnnya akadeɛ mma banbofoɔ no, yɛ sika no a yɛnya no wɔ Ghana no, ɛfaa nyu kɔ abɔnten. Obi wɔ bank a, obi kɔ bie bank a ne ɔkɔgye sika wɔ bank sɛ ɔde kɔ bia ne wawie sika ne wafa. Obi wɔ mmarahyɛ badwa mu na yɛma no contract bi sɛ ebi a adwuma wei ɛkwan wei yɛ a ɛyɛ 50 a ɔbɛyɛ no mmɔhoɔ mmiɛnsa ɛbɛyɛ 150. Obi yɛ panin bi wɔ adwuma mu a, ɛɛ kooko adwuma mu a, sika a ɛbɛba no, sɛ momfa ntɔ kooko koro a, ne wawia agu ne. Nti korɔnono, korɔnono a yɛawia mpanimfoɔ atuatua nnwuma no no, obiara a ɔyɛ panin wɔ adwuma mu, sɛ yɛ ɛɛ adekyerɛ mu, sɛ yɛ sukuu mu, sɛ yɛ polisi mu, sɛ yɛ sogya mu, sɛ ɛyɛ agric mu, sɛ ɛyɛ ɛɛ kyɛse nnwuma bi a ɛwɔ Ghana no obiara kɔdi panin a, dodoɔ no ara pɛ sɛ ɛwia sika. Ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛyɛ saa, na mmom dodoɔ no ara pɛ sɛ wɔwia sika. Nti sika no a wɔrewia no anka ɛyɛ sɛ kɔ aban nkyɛn, anaase kadeɛ no ɛyɛ srɛnn a, ɛyɛ srɛnn, wonkɔyɛ no srɛ mmienu. Nti no, ɛmma ɛka mma. Ebia sɛ dua dua w'ani a, na ade bi wubetumi de srɛ mmienu adua a, wɔsɛ ɛyɛ srɛ nan. Enti ba saa no a, na ma yennya sika mfa nsosɔ mmoa bammɔfoɔ no nyɛ akadeɛ mma wɔn no. Enti sɛ hɔ no mpanimfoɔ no bɛtu yɛn nan asi fam atuatua saa ntokuro no a, ɛbɛma yɛn nso so no, yɛanya akadeɛ ama bammɔfoɔ no. Akadeɛ, wɔn ankasa mu, wɔn asetam ne biribiara nti bɛma banbɔ no akɔ yie. Fo ne sɛ, ɛɛ yadeɛ no koraa yɛni bi, na mmom kakra no a yɛbɛnya no, atuo ne nneɛma kakra a yɛde bɛma no, yɛde ma banbɔfoɔ no a, na wɔn ankasa ebi san tumi de kɔbɔ korɔ no, ebi nso tumi san de ma nkorɔfoɔ sɛ yɛmfa nkɔbɔ korɔ no. Na se Onyame boa na ɔyi wɔn so ahaban na sɛ yɛkyere wɔn no nso so a, Esiane sɛ nnipa no bi wɔ anigye wɔ mu a wonnim deɛ ɔnni afiri ho no nti no, na asɛm no ayɛ basaa. Na ɛbɛyɛ dɛn na obi bɛsuro? Ɔrensuro, ɛfiri sɛ ɔnim sɛ mekɔyɛɛ koraa a, yɛkyere me a, o, me nuanom abanbɔfoɔ no koraa bɛyɛ asɛm no nwonworan. Ɛfiri sɛ, sɛ nnipa no anyɛ asɛm no yie a, asɛm no ntumi nkɔ baabiara. Nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛn bammɔ mu bɛyɛ den de a, sɛ ɔno na ɔyɛ bammɔni no di bɔne saa a, ɛsɛ sɛ asotweɛ kɛseɛ ba mu. Me nua, wobɛbɔ wo din na wobɛda wo ho adi akyerɛ yɛn? Yɛfrɛ me Kwadwo Owusu. Yoo, me nua Kwadwo Owusu, mepɛ sɛ mebisa sɛ, eh, wobaa Israel ha yi, wohwɛ Israelfoɔ bammɔ ne Ghana a, sɛn na wosi hu no? Ɛnneɛ sɛ it's nothing to write home about. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi de atoto ho amena yie. Adɛn nti na meka sɛ one obiara personal security is more ensured obiara yɛ ready sɛ ɔno ankasa yɛ secure ne nti ɔno ani nna so sɛ wo fɔre no ani tuo bi so let me chip in this thing one three days ago mebusa election ho asɛm nnipa me interview anaasɛ mebusa wɔn saa nsɛm yi nyinaa no obiara sɛ ɔde ɔmfa ho i don't care I only care about the fact sɛ yɛbɛbɔ result sɛ wei na anya why because obiara adwene si biribi yɛ dɛn ɛso a ɔɔpa ayɛ nti hɔ a saa nipa wei ɔno ɔmfa obi asɛm nyɛ dɛn ɛnyɛ n'asɛm ɛna no nso nkyerɛ sɛ bi a biribi hia no kurom obi bɔ ne nsɛm sɛ ee bɔs obi ade mirika waa adeɛ a bɛgu ɛbɛhwɛ bi ati that is concern and all these things no bɛfa asɛm foforɔ bi a ɛsa so wasecure ho personal security asɛm a mene wo ka no ɛno no Enti deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛde toto ho deɛ ɛnyɛ ye because we have to start from somewhere. Ɛma nipa no ankasa ɔte aseɛ hu sɛ ne ho bammɔ yɛ dɛn ɛhia. Mede Ghana baako saa so so. Na ano yi ahu sɛ yɛkum apolisifoɔ mmienu ɛwɔ Ghana. Should you have gotten an intel? Ae, wahu yi, wanya intel sɛ nkurɔfoɔ bi de biribi agu kaa mu a wɔn di ɛyɛ dɛn ɛreba abɛtwam obi a baabi a wobɔ barrier. Wate aseɛ? Ɛdeɛ na wɔsɔ yɛ. Do you have to follow them? Wɔn no wɔn kuta weapons wɔn de yɛ wɔn adwuma nti wo intel a wonya yɛ no a saa mmere what do you observe saa deɛ no what do you have to do deɛ wɔn sɛ ɔyɛ no sɛ wotwa reinforcement na reinforcement ne hyɛ aseɛ hyia mo na mo firi baabi a mo firi ba no so what I say wɔn ne ba na mo ma dɔɔso nti bɛyɛ a mo yɛ polisifoɔ mmienu no wokɔ yɛ deɛ na ɛsi yɛ they kill them. because ɔyɛ ready ɔyɛ focus wa mean sɛ ɔyɛ ne business sɛ wate ase ɛti na ɔka yɛ deɛ yɛntumi mfa ntoto ho koraa na na wura baabi a ɛtɔ shoprite ne takana ne wei mu ne kurom a mall mall yɛ ha baabi a ɔbɛwura bi ayɛ ha yɛasika ne wansa na ɔbɛwura a ɔwura ɛti hu ɛdɛ de ato ho personally koraa yɛntumi nyɛ na how much more advance alright sɔfo owusu afutuo bɛn na ade bɛma ghana abanbɔfoɔ ah, simple truth sɛ ɛnya selfishness Sɛ just selfishness a, sɛ mea me pɛ me ho anya agya me yɔnko deɛ a, ɛnna time bi a obi bɛto tuo asi obi so. Ɛno ara no, mafutuo tintin ntiatia nyinaa no, yɛn nyinaa yɛhunu sɛdeɛ ɔrehwehwɛ sister yi anaa brɛ yi, me nua yi nso hwehwɛ the same thing ɔyɛ dɛ, ɔpɛ. Nti sɛ yɛnya hu saa adwene no deɛ a, yɛnto tuo nsi yɛn nua so, yɛbɛgyaa worɔberɛ, yɛbɛgyaa saa nneɛma nneɛma no nyinaa. Ɛnɛ sɔfo ɔpɛ no anya agya ne asɔre ma no ɔyɛ yoro ho aho no ɔde ayɛ yie meboa saa na wei pɛ saa na kɔmfoɔ so pɛ nti obiara bɔ awura mu bi a ɔde pɛ ne ho anya agya ne nua deɛ na ɛbɛsie ɔbɛhwɛ twe asi ne so nti deɛ mɛtumi aka ne sɛ yɛne ankasa no yɛnɔ yɛn ho yɛdɔ yɛn ho a the best security me say go to uh, I'll give you one thing may I follow this trend why I get all this uh, they have some program bi wɔ IDC Hezliah a wɔbɛyɛ world terrorism world conference na wɔn ba hɔ nom ayɛ sɛ mo bia nkɔ soro ba fam you no get solutions because we are not attacking the primary cause of it nti wɔn attack primary cause of it ne deɛ abɛɛ dɛn nipa no bɔne na di ka awura ne tirim awie wɔhyɛ asoɔ dɛm koraa na obi atwitwe deɛ abɛɛ ɔdeɛ ne ɛdeɛ na ɔwɔ deɛ So wate ase? Ɛha nti deɛ mɛtumi aka ne sɛ yɛnwa yɛ ho sɛ yɛyɛ nnipa. Wohu aboa anaa wotwe tuo yɛ dɛ ɛkɔ ne so. Wohu nua nnipa nso anaa saa de tuo kɔ ne so. Na woku ne wie a sɛ yɛsom bi mu koraa na awɔ ɛna ɛde saa adeɛ no hyɛ wo tiri mu a busa ho sɛ sɛ wokum nnipa no wie a hefoɔ na ano bɛtra asase so. Yoo, papanin. Ɔhene. Wodin. Ɛfam Charlie. Na Charlie, eh, wobaa kurom ha no, sɛ wohwɛ kurom ha ban bɔ. ne Ghana banbɔ a, asɛm bɛn na wobɛka? Wei deɛ, kurom ha banbɔ ne Ghana dɛm deɛ, wontumi mfa ntoto ho baabiara. Nokorɛ, aha sei no, wɔn nipa no ho hia wɔ mu. Ɛmfa ho sɛ ne maame ba ne papa ba, ɛna wodi bɔne koraa no a, ɔbɛ make sure sɛ ɔde mmara no bɛto yɛn mmara no da. But yɛn kurom ha, sika no adi yɛn anim. Sika adi yɛn anim. Wɔkɔ fa ne bɔtɔ mu nko ara. Nti yɛn kurom deɛ, nneɛma no, wɔnim sɛ nipa no adeɛ no a wɔyɛ no nyɛ. Ɔyɛ polisini but ne nua no no ɔwɔ ne party mu nti ɔn defend ɔn support nti abanbɔ no deɛ nti nfa nkɔ mpɛ baabiaa yɛaka akyire far far far far behind. Nti afotuo bɛn na wode ma Ghana yɛ abanbɔfoɔ? Yɛ abanbɔfoɔ no yɛ sika sika no adi yɛ anim yɛ they are equipped ɔmo bɛtumi ayɛ but sika adi yɛ anim yɛnyae sikasɛm ne no yɛnka nokorɛ na aban nso provide nneɛma a ɔmo bɛtumi de abɔ yɛn ho ban. na yɛn nso yɛatutu kwae kakra yɛhunu nneɛma ɛkɔ so abɔnten no, yɛntu wɔn so fo bi na wɔn ho deɛ ɛkɔ. Ɛnam sɛ kakra kakra no bɛyɛ yie.

Nti yɛbu polisifoɔ bu sogyafoɔ paa ɛfiri sɛ me mma kɔda no na wɔn rebɔ me ho ban saa ara na Ghana ma da no na wɔn rebɔ me ho ne m'agyapadeɛ ne me mma ho ban nti ka yɛbu wɔn na mmom wɔn ne nneɛma a wɔn no yɛn sɛ me meyɛ ohiani na se menni osikani nya asɛm a sɛ mekɔkora a yɛmmua me sɛ osikani no tua sika a sɛ Ka se yɛnkɔkyere no na yɛhunu sɛ sika wɔ hɔ koraa a, yɛkɔkyere no a, yɛbɛgyaa no. Ɛte akoma. Wahu? Enti momma yɛn nyinaa yɛnkasa na yɛnka mmom sɛ, Ohiani, mmara kyere no. Yɛn kurom deɛ, ohiani nko ara na mmara kyere. Ɛno na mekae a na mereti nisuo. Osikani deɛ, mmara nkyere no. Ɛha, deɛ enti a mmɛmbammɔ no mu yɛ den ne sɛ, woyɛ president o, wo na woyɛ IGP o, wo na woyɛ deɛn yi o, mmara nya wo anya wo. Ɛna meka sɛ ebi nso ɛha no, wɔtumi paw nnipa bi no sɛ, sɛ IGP yɛ bɔne a, Yɛwɔ nnipa bi a yɛkɔka kyerɛ no, yɛnkɔka nkyerɛ sɛ IGP yɛ bɔne anaa akɔka kyerɛ Constable anaa Sergeant anaa hwan anaa President. Wobɛ wobɛyɛ deɛ anya kwan akɔ President hɔ. Ɛnyɛ easy sɛ wobɛnya kwan nti yɛwɔ baabi a obiara bɛtumi akɔ hɔ akɔka n'asɛm. Wahu? Ɛno nti na mɛ bammɔ no mu mia wɔ ha. Ɛha deɛ yɛ kurom mu deɛ yɛde mpanyin. Na wosu sɛ bammɔ ho hia? Deɛ nti a bammɔ ho hia ne sɛ. Sɛ mesɔre anɔpa na ebia ahomakye nnɔnmiɛnsa na se merekɔyɛ adwuma a, na sɛ mesan meba fie bɛyɛ nnɔnsia a, mɛtumi ayɛ adwuma manya sika kɛseɛ. Ɛno nti na banbɔ ho hia. Na seesei sɛ mesɔre ahemakye na me sɛ mentumi menkɔ ɛfiri sɛ ɛkurom yɛ hu nti mentumi menkɔ. Na sɛ metina fie ara ma adeɛ kye Ne kɔbɔ bɛyɛ te sɛ anɔpa nnɔnsia a, ka ehu sɛ nnɔnhwere mmiɛnsa no, masɛe no kwa. Enti meresan maba fie sosɔɔ so a, mɛpɛ sɛ merema adeɛ nsa. Ɛna maba, ɛfiri sɛ ɛkwan mu yɛ hu. Ɛno nti na ɛma bammɔ hu nie. Enti ka sika a ɛse menya no edei no, ɛso bɛte. Ɛna sɛ obi nso so reba abɛbue adwuma. Wɔ me man mu, na se me man no, ebia yɛse nnipa bɔnefo wɔ hɔ, akorɔmfoɔ wɔ hɔ a, nnipa no koraa ɔmma. Ɛna me ankasa nso so a matu kwan no, anaa me nua bi a watu kwan no, ebia nka ɔwɔ sika a obetumi abebue adwuma bi, nso so ɔse, Oh, Baabi a mete no, anka mewɔ asase a mewɔ no, anka mɛtumi de abue adwuma o, nanso mesuro merekɔbue adwuma yi, ɛhɔ wɔ ayi mu kakra, pene mu kakra, nhwɛ yie a akorɔmfoɔ bɛba, nti nka bammɔ no ho hia no, ɛno ka ho bi, ɛfiri sɛ, sɛ bammɔ papa wɔ kuro mu na anka ɔrekɔbue adwuma wɔ akyiri koraa a, ɔnsuro. Nti bammɔ na ɛde sika ba, bammɔ na ɛde biribiara ba, bammɔ na ɛde. Ɛma ɔman yɛ dɛn? Ɛkɔ n'anim. Wiase abrabɔ nyinaa gyina bammɔ papa ho. Nti bammɔ deɛ, yɛpɛ biribi, yɛpɛ sɛ yɛn man no kɔ so a, adeɛ a ɛho hia ne bammɔ. Adeɛ a ɛho hia pa ara ne bammɔ. Hu sɛ yɛn kurom no, sɛ ohiani deɛ ɔyɛ deɛ a, yɛde no kɔ no, ɛfiri sɛ osikani deɛ, ebi koraa sɛ sɛ wɔama no asaase, anaasɛ wɔama no nkranteɛ, anaa wɔama no. Hwan na wama no asaase? Ebia obi a ɔredi bɔne no a ɔwɔ baabi a yɛwɔ nnipa no bi a wɔde asi yɛn ani so sɛ meyɛ adebɔne wei nti me ne pro mede me ho bɛkɔbɔ polisifoɔ mpanimfoɔ no nti wode ho kɔbɔ polisifoɔ mpanimfoɔ a ɛsɛ wo so pɛ agyapadeɛ na ade kɔma na ɔno nso agye nti wɔn wɔredi bɔne a na ɔredi ɛfiri sɛ obi yɛ nkyere no Sɛ wɔbɛdi wo bɔne koraa na sɛ wososo de wo kɔ koraa a, ɛsiane agyapadeɛ no a wɔagyegye afiri wɔn nkyɛn no nti no, ɛne ne sika a wɔwɔ no nti no, wo yea mmua wo. Na ɛba saa no a, na wobua nipa bɔne no, na ɔno nso ɔdi bɔne no, na ɔredi bɔne no, ebia ɔworɔ bo nkorɔfoɔ anaasɛ ɔyɛ. One day, ebia na wo nuabaa bi te baabi, na ɔwɔ din o, ɔnim sɛ wo nuabaa no ni o, wobɛhunu ara na wo nuabaa nso, yɛakɔku no. Afei n'adwene nsa gu wo ti. Enti no nti na ɛsɛ sɛ. Ɔdebɔneyɛni biara, sɛ wakɔgye ato ho sɛ sɛ ɔbɛbɔ agyapadeɛ ne nnipa ho ban deɛ a, obiara a ɔredi bɔne, sɛ ɔyɛ panin, sɛ ɔyɛ akwadaa, sɛ ɔyɛ osikani, sɛ ɔyɛ ohiani, ɛwɔ sɛ mmara no yɛ dɛn? Ɛkye no. Ɛma yɛn kuro no nso so no, yɛn nkwadaa ne yɛn obiara ntu tukuu abien mu no, ɛfiri sɛ yɛbaa ha, yɛn banbɔne deɛ, yɛnya no kɛseɛ pa ara. Na me nso so, da biara meka sɛ yɛn kuro mu no, Polisini, woyɛ bɔne na ɔsɛ sɛ ɔbɛkye wo a, ɔbɛkyɛ wo. Na mmom ɛyɛ boapayɛ ne nneɛma bi a wɔagye afiri nnipabɔnefoɔ no nkyɛn. Na opolisini nso so no, wokɔhyɛ nnipabɔnefoɔ akyi a, ɔyɛ den. Nka ɛbɛyɛ deɛn na nka aberanteɛ a ɔnyanya mfirinhyia aduanan yi, nka ɔbɛtumi abɔ polisifoɔ mmienu tuo, because ɔnim sɛ ɔwɔ nsa bi. hyɛ n'akyi, wɔwɔ panin bi hyɛ n'akyi. Enti ɛba saa no a, na wayɛ kukuduro more, ɔtumi di bɔne more, ɔtumi yɛ bɔne more. Nti polisini baako hyɛ nipa bɔne baako akyi a, wahyɛ nipa bɔnefoɔ akyi. Ɛfiri sɛ n'adamfoɔ koraa ɔkɔyɛ biribi koraa ɔse me, oh, wonim sɛ nipa som akyi menim no. Enti ɛ, wia ɔkɔ a, hwee mma. Enti ɔno nso adafo, o, yenim onipa som afiri, hwee mma. Enti mpanimfoɔ no, monyɛ ade pa. Sɛ mpanimfoɔ no yɛ ade pa a, me sɛ yɛ kurom Ghana, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛne aburokyire bɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Na seesei koraa me dwen ho a me nte aseɛ ne sɛ, yɛtumi ka sɛ borɔno wei so, ɛbɔ. na na yɛ wontumi mfa borɔno wei so bɔ nonum a ɛha nnipa bɔnefoɔ bi te ha. Na ɛyɛ borɔno nko ara. Ɛna kwan bi so wɔ hɔ so so kora nnipa kwan deɛ yɛ a na kɔyɛ ne nyinaa ɛkwan so adwafoɔ ɛkɔ dwa ahemakye sese yɛ a yɛsi yɛsuro yɛntumi nkɔ ei na ɛde asɛm na afei deɛ yɛhuu ne Ghana kuro ketewaa wei nti kurom ha no Who dare you sɛ wo se meyɛ ɔhohoɔ na mereba bɛkyekye nnipa sie anaasɛ meyɛ Alatafoɔ wɔ kurom ha o, Ghanafoɔ nso wɔ kurom ha. Menhuu sɛ Alatani bi akɔ rape obi anaa Ghanani bi. Wosuro na wo ankasa yɛkye wo a na meka sɛ ha yɛkye wo a mmara ne wobɛdi sɛ Ghana yɛ apolisifoɔ ne yɛ sogyafoɔ. Munim adwuma paa a yɛ. Na afei adɛn na yɛtumi ka se brɔno wei so anaa wɔne wɔ adwuma bi ne wɔne yɛ anaa? Sɛ yɛtumi ka se brɔno wei so nnipa ntumi nkɔ hɔ anaa se sɛ yɛ polisifoɔ no sɛ mo nte wɔn mo nka nkyerɛ wɔn deɛ a seesei yɛkoto serɛ ɛfiri yɛ Kurom ha yɛ Israel. Israel ne yɛ kasa firi, na Israel ha no, wontumi nka sɛ baabi yɛ lungu-lungu nti wontumi mfa hɔ, anaase baabi wɔ hɔ a ɛɛ nnipa bɔnefoɔ bi te hɔ nti wontumi nkɔfa hɔ, anaasɛ ɛɛ ɛkwan so te sɛ nnɛ mepɛ se mɛkɔ Elat a mɛka se adeɛ asa nti mentumi ntwam. Na korɔnfoɔ te kwane hɔ. Ne nyinaa yɛ polisifoɔ ne sogyafoɔ no wɔn mmɔden a wɔn gu nti. Excuse me. Na yɛ kurom Ghana no, mehuu sɛ obi rekɔ dwa a, wɔse ɛ ɛ akorɔnfoɔ akɔgye ne nneɛma. Edwam yɛsɛ atoto bɔtɔm wɔ hɔ. Ɛɛ yɛsɛ edi ɛha deɛ, hɛɛ ɛha, wontumi mfa ha o, ɛha deɛ ɛyɛ hu o. eh, ade asa, mɛmfa hɔ, meba Ghana, metete wei nyinaa bi. Nti no, polisifoɔ ne sogyafoɔ a mowɔ hɔ, saa nneɛma wei nyinaa no, mote anaa sɛ eh, me koraa menyɛ bambɔ nwie koraa, meba hɔ koraa mete. Nti seesei a yɛka sɛ ha koraa yɛdi agorɔ, polisifoɔ ɛkaa na ɛtete yerɛyerɛ. Yɛn wɔn ne bɔ gyapadeɛ ho ne ayi ho ban. Adɛn na yɛ kuro mu deɛ yɛwɔ sogyafoɔ bebree. na yɛwɔ polisifo bebree. Nanso so yɛtumi ka sɛ, 'Area ha, wontumi nkɔ ha. Area ha, wontumi mfa ha. Ɛha deɛ, ebi koraa yɛgyina ha a, yɛyɛ kuro bi a wɔbɛbɔ pii wɔ ha. Yɛremma wɔn, yɛrenhwɛ wɔn mma wɔnkɔ nkɔdi bɔne. Kurom ha a yɛwɔ hɔ yi, nnipa ahodoɔ bebree wɔ ha. Alatafoɔ a wɔkidnapo nnipa wɔ Ghana yi, ebi wɔ kurom ha a wɔne sɛ wɔne rape nkurɔfoɔ. Ebi wɔ kurom ha ne Ghanafoɔ yi. Nanso ha, Wobɛyɛ deɛ ko repu wo bi. Wobɛyɛ dɛn nkwadaa nenam abɔnten yɛ nenam baabiara sɛdeɛ Ghana nkwadaa nenam nso wosuro ɛfiri sɛ wɔnim sɛ yɛsɔ wɔn mu a ɔkwan a mmara no wobɛdi no nti polisifoɔ a mo moyɛ adeɛ paa wɔ Ghana sogyafoɔ mokɔ baabiara yɛbɔ mo aba so yɛte adɛn ɛna motumi tena hɔ ara ne ɛka sɛ ha nnipa mfa ha nnipa mfa ha Wei mfa ha, wei, wei, wei, ɛha yɛnkɔ. Seesei deɛ meto ma mo, monte anaa? Anaa monhunu anaa? Enti seesei no, sɛ monte deɛ a, yɛrebɔ dawuro mu. Wei deɛ meto me ma mo o, firi sɛ mente aseɛ sɛ yɛbɛtumi aka sɛ ha deɛ wonkɔ ha, anaa obi rekɔbie adwuma hɔ sɛ ha deɛ ɛhɔ yɛ lungu-lungu, enti wokɔyɛ a armed robbers bɛba abɛ, abɛ, abɛdi wo nya. Nti ma, deɛ nti na ɛmma yɛn banbɔ no nkɔ soɔ? Sɛdeɛ me meyɛɛ nhwehwɛmu a mehuuɛ, ɛfiri sɛ nkɔmmɔ a yɛdii, mayɛ nhwehwɛmu boro bɛyɛ afe o, ɛna mereka. Deɛ ɛma yɛ banbɔ no nkɔso ne sɛ, me me makɔhunu sɛ ebia abofosɛm bi rekɔ so anaasɛ onipa bi te ha na adeɛ a wɔreyɛ no nyɛ. Ɛɛ, mebɛka kyerɛɛ polisifoɔ, polisifoɔ nketewa yi, wobɛhu wɔn de mmirika kukukuku wɔn ho repere wɔn, wɔakɔkyere nnipa no de no aba fie, aba police station. Wɔde no baeɛ ara bɛdi bɛyɛ bosome pɛ, yes oo, ɛɛ, nkra firi soro hɔ aba sɛ yɛnnyaa no, anaasɛ ɔpanin bi akɔhu nnipa sɛ yɛnnyaa no. Ɛbɛma wɔn nso aba mu abu firi sɛ ɔkɔeɛ sɛ ɔkɔwu yie a wawu kwa, mfasoɔ biara mma so, ɔno deɛ wɔato ne ho asi hɔ sɛ ɔreyɛ adwuma, mfasoɔ biara mma so. Ɛno ka ho bi na ɛma bammɔ no mu nso no yɛ mmerɛ, ɛfiri sɛ na wakɔyɛ adwumayɛhu. Enti mama woasusu sɛ, ɛdeɛn nti na ɛma um yɛtumi ka sɛ ebia ɛha deɛ no go area na armed robbers tumi nenam kwan so na ɔhɔhoɔ bi koraa bɛtena bɛtena Ghana a ɔno tumi kɔgyina polisi kaa anim sɛ ɔma polisi kaa no nkɔ ɔbra kurom a wontumi nyɛ saa deɛ wei ɛdeɛn nti na ɛma saa nneɛma no nyinaa kɔ so Ah, me, w'asɛm a aka matwe akɔ so sɛ migrationfoɔ bi kɔɔ Alatafoɔ bi hɔ, wɔn tumi kɔ brɔko brɔko, ɛna meka sɛ yɛn mpaninfoɔ no bi no nya mfasoɔ firi saa nnipa no so, ɛfiri sɛ wɔn nnya mfasoɔ mfiri so a, ɛbɛyɛ dɛn? Wo deɛ yɛmfa no sɛ, yɛmfa nkɔ yɛn ankasa fie, sɛ wo wohu sɛbe sɛbe sɛbe ntontom koraa sɛ abaa fie a, na wakɔfa spray ɛregu so aku no, so ahu, yɛde yɛmfa nkɔ yɛn ankasa abrabɔ mu, wohu sɛ atɛferɛ koraa nam hɔ a, na wakɔfa spray agu ne so na waku no. na enti sɛ ɔte sɛ nnipa bɔnefoɔ wue wɔ area baabi na wontumi mfa hɔ anaase nnipa bɔnefoɔ bi ayɛ saa adeɛ wei, saa nnipa no a nka wɔn yɛɛ saa adeɛ no yɛ immigration foɔ no, nka yɛ kurom ha a, nka ɛhɔ ara nka yɛbɛsarando area hɔ nyinaa, akyiri obiara kɔhwehwɛ wɔn nkrataa mu. Ɛma yɛ se kyerɛ se wei ka ho bi anaa? Wei ka ho bi anaa? Ɛdeɛ mfasoɔ na wɔn nya no wɔ nipa bɔnefoɔ no so a wɔn de gyegye nipa bɔnefoɔ no so? Who dare you sɛ wobɛkɔ gyina migration anim anaa bɛkɔ gyina police anim anaa so bɛkɔ gyina te sɛ eh, Knesset foɔ bi anim sɛ wɔkɔbo no? Ɛyɛ deɛ wɔn na ayɛ ama no aba saa. Efisɛ onim sɛ merekɔ yei, mewɔ ɔpanin bi, masan maba hɔ bio, ɛwɔ m'akyi. Mewɔ ɔpanin bi, panin deɛ, ɛbɛtumi ayɛ biribiara, ɛbɛtumi ayɛ polisi, ɛbɛtumi ayɛ sogya,